Dat da virausgeschéckt zu der Fro vun de Sozialwale. Wéi gesot, mir hunn déi am Detail analyséiert an ech soen elo déi wichtegst Saachen. Mär hunn, also ech hunn elo net wëlles, Dat ze wiederhuelen, wat mer haut de Moien haten, nämlech dass mer, Dir wësst, mir sinn als OGBL, kandidéiere mer iwwerall, an allen ekonomesche Beräicher. Mir hunn eben eis professionell Syndikater haut de Moie geholl, gehat, déi am Detail an déi eenzel Beräicher eragaange sinn, op eng och ganz kritesch Aart a Weis. An ech erspuere mer dat elo, well soss gitt Der iergendwann midd, Dat alles am Detail duerchzehuelen. Mir hunn awer ganz spontan geduet, mär giffen Äech dat einfach esou zur Verfügung stellen, fir Är Aarbecht an och Är Appreciatioun, wéi mär eeben d'Situatioun an den eenzelne Sektore gesinn. An dat sinn déi Texter, déi mer och preparéiert hu fir eisen OGBL aktuell, deen elo geschwënn erauskënnt. An dofir war d'Idee ganz spontan ze soen, Hei komm, mär huelen déi doen Texter, fir dee ganze Beräich ofzedecken, esou datt ech mech haut einfach, kann ech soen, resuméieren op d'Generalitéiten. Bon, déi Generalitéiten, déi gesinn esou aus, datt mer jo iwwer 5.000 Kandidaturen hate fir d'Personaldelegatiounswale wou mer scho gesot hunn, dat ass de facto eise Eise Rekord, dat huet sech dann och erëmgespigelt elo an de Resultater. An zwar souwuel bei den effektiv gewieltene Personal, also déi Chifferen, déi ech elo hei soen, déi si komplett, also déi si vläicht nach méi komplett, wéi se mëttlerweil nach ëmmer vläicht op enger ITM net komplett sinn, dat mag sinn, mee eis si komplett. Also mir wäerten Iech elo net iwwerraschen an den nächsten Deeg, dass mer da soen, hei elo hu mer en Donaubetrib fonnt oder do hu mer nach een aus der Këscht gezunn. Dat wäert net de Fall sinn. Fir eis ass dat do elo d'komplett Resultat, wat och dann historesch vermierkt gëtt, dass dat do war elo am Mäerz 2019. Bon, mir hunn dann 2013 hate mer 1.920 gewielte Personaldelegéierten, dat sinn also effektiv Personaldelegéierten, An do ass d'Zuel eropgaangen op 1972 effektiv gewielte Personaldelegéierten. Ech hunn et schonn och de Wahlowend gesot, och virun dem Wahlowend ëmmer erëm, Direkt kann een déi Zuel jo net vergläichen, well ënner anerem ganz staark och dat neit Personaldelegatiounsgesetz do mat eranwierkt, wou et op där enger Säit Tendenze gi sinn, dass d'Zuel vun de Kandidaten an de Betriber, ouni dass méi Salariéen do géife schaffen, erofgaange sinn, op där anerer Säit esouguer mer och de Contraire hunn, mee generell eeben op der Base aus den Donnéeën, déi mer aus eise Syndikater kritt hunn, ass ass et esou gewiescht, dass d'Kandidatur, also d'Kandidatenzuel fir d'Wahle méi niddreg u sech an den selwechte Betriber loung wéi 2013, elo net net wesentlech wesentlech, awer trotzdem méi niddreg an net an net méi héich, soudass mär kënne confirméieren, dass mer also mat 1972 Personaldelegéierten en historescht Rekordresultat hunn. An dat do freet eis natierlech ganz, ganz besonnesch. An et ass och esou, et ass och esou, dass déi Entwécklung do de facto an allen, an alle Syndikater ass. Dat heescht, dass se do iwwert d'ganz Bandbreet huet sech positiv vum Fong hier entwéckelt. Mär hunn an deem Sënn déi 1972, wéi gesot, effektiv Personaldelegéierten, do gëtt en eng zweet Zuel, dat ass elo emol ze kucken, jo, et ginn déi effektiv Personaldelegéierten an et ginn nach d'Ersatzdelegéierten. An och do hu mer dann, hu mer dann eng Zuel an déi läit bei 1.800 Suppléant, dat heescht Ersatzdelegéierten. Och déi Zuel läit wesentlech méi héich wéi 2013, do hat mer der 1.690. Sou, an dann hate mer eppes 2013 ënnersicht, wat elo néierens erëmfonnt, och net bei enger ITM oder bei iergendengem, dat ass eigentlech d'Erfollegsquot vun engem Kandidat vum OGBL. An anere Wierder, wat ass d'Probabilitéit, dass een deen an dës Wahlen, an de Personaldelegatiounswahle Kandidat war, eng Kandidatur gestallt huet, wat ass d'Probabilitéit, dass e gewielt, gewielt gëtt? An do hu mer och e positiivt Resultat. Do lounge mer schonn 2013 héich mat 71,27 Prozent, wat déi Wahrscheinlechkeet ass, an déi ass elo op 73,66 Prozent erop gaangen. An ech denken, dass keng aner Organisatioun, och gewerkschaftlech Organisatioun, esou en héijen Taux vu, kann ech soen, Erfollegsaussiicht, deen huet, wann e Kandidat beim OGBL ass, wéi elo bei eis. An do si mer natierlech och ganz, ganz frou driwwer, well dat och jo iergendwou och en Ausdrock, e qualitativen Ausdrock ass. Dat zu de Personaldelegatiounswahlen. Ech mengen, do ginn et, wann ech dat wéilt resuméieren, jo da ganz grouss Sektore wou hei am Land ganz, ganz kloer net nëmmen absolut Majoritéiten do sinn, mee Majoritéiten am Sënn vun eppes, wat jo dann och ganz wichteg ass, dat sinn d'Verhandlunge vun deenen iwwer 200 Kollektivverträg, déi den OGBL verhandelt. An do kann ech eeben hei confirméieren, dass eeben a Sectore wéi wéi Bau, an der an der an der an der Santé, wéi bon d'Recherche, an der Recherche an Uni ass et ganz kloer, do gëtt et nach just en OGBL, do gëtt et iwwerhaupt keen anere méi an deene Betriber. Mär hunn d'Majoritéit hu mer an der Sidérurgie, mär hu se am Botzsecteur, wou vill jo geduet hunn, dass mer géife Problemer kréien, mee do hu mer si mer net nëmme vun de Kandidaten Enker staark si mer enker eropgaangen, eropgaangen, mee mir hunn eng ganz, ganz staark Majoritéit net nëmme behalen, mee ech denken och eben an deem Sënn ausgebaut. An ech wëll eben elo net op all déi aner, op all déi Secteuren agoen, mee et gëtt bal kee Beräich eben hei zu Lëtzebuerg, wou mer net déi Majoritéit hu par rapport zu dem Verhandele vun de Kollektivverträg. Et gëtt deen een oder deen anere Betribsvertrag, dat ass ganz kloer. Ech menge mir sinn net der Meenung, datt mir elo iwwerall dann an all Betrib virleien. Dat ass net de Fall. Ech mengen, dat wollt ech elo hei net domat soen. Mee an der ganz, ganz grousser Majoritéit, op all Fall wat déi sektoriell Verträg ubelaangt, do ass et kloer, an dann eeben och an der grousser Majoritéit an de Betriber. A mengen, dat ass natierlech ganz, ganz wichteg eben elo fir d'Aarbechts an d'Lounbedingungen vun all deenen, déi net nëmmen OGBL gewiert hunn, mee déi eben an deene Betriber schaffen. Si kënnen sech op eis verloossen, dass mär eben all déi Verhandlunge fir hir Bedingunge wäerte ganz, ganz seriö huelen an den kommende Joren an och deenen Erwaardungen esouwäit wéi méiglech, wéi et nëmme méiglech ass, och wäerte wäerten entspriechen. Sou, ech kommen dann op d'Geschicht vun der, déi aner, déi aner Wahl. Dat ass déi vun, vun, ah, ech, jo, dach, dat ass déi vun den, der Chambre des Salariés. Bon, do ass et esou, dass mer jo och den, eigentlech de grouse Wahlwënner sinn, aus deem ganz einfache Grond, well mer mat Succès eis absolutt Majoritéit an der Chambre des Salariés verteidegt. Mär hu 35 Sëtz, mär haten der 2009 36, do si mer op 38 d'lescht Kéier eropgaang, mär sinn elo op 35, also kann een insgesamt soen, trotz eben engem Verloscht vun dräi Mandater, dass mer do eng Konstanz hunn. An et ass jo och oft esou, an dat wësst Der och aus de rezente Parlamentswahlen, dass et heiansdo e klengen Ënnerscheed gëtt zwësche Prozenter, A Sëtz. Et kann ee Prozenter bäiwannen an awer Sëtz verléieren an ëmgedréint. An ech wëll hei soen, mir haten eist Walzil, wéi konnt een et anescht soen, wéi 31, mir haten d'lescht Kéier 31, et wär jo komesch, wa mer gesot hätten, mir hätten e Walzil vu 37 oder 36. Mer wousste ganz genau, datt mer eng Partie Reschtsëtz do an deene Gruppen hate vun 2003. 10, Mär kandidéieren an 8 Gruppen an ech mengen, mir haten a 6 Gruppen hate mer Rescht Sëtz, wou mer déi eng ganz wackeleg, déi aner manner wackeleg. An da kënnt et eeben drop un, ob een, wéi konkret dann d'Resultat ass, ob een déi behält oder verléiert. Ech wëll och dat heie soen, dass et a verschiddene Gruppen, vue dass et esou vill Gruppe ginn, et och ganz komplizéiert ass nach besser ze maachen, wat schonn immens gutt ass. Ech hu lo einfach ee Beispill, just ee Beispill, dat ass aus dem Beräich vun dem Santé an dem Sozialen, do hate mer fënnef Eent, mer hunn do nach eng Kéier fënnef Prozent gewonnen, ech menge mir sinn elo op 78 Prozent do vun de Stëmmen, bon do muss een bis déif no Beemel an déi 80 komme fir e 6 Null ze maachen. Also do sinn also d'Méiglechkeete schonn ageschränkt, och wann een ansoufern en écrasant, total écrasant Resultat huet an esou eng kloer Majoritéit an alle Sektoren, an alle Betriber an deem Beräich huet. Dat heescht, mir sinn och plafonéiert. Mir waren och am Bau plafonéiert, mir waren, jo ech géif soen, och an der Autre Industrie. plafonéiert an dat mol zu, zu wëll ech mol virausschécken. Ech hunn awer vu Prozenter geschwat an do ass et eben interessant, dat ass, datt mer vläicht manner Sëtz hu wéi d'lescht Kéier, mee mir haten nach ni esou vill Stëmme wéi dës Kéier. An ech ginn Iech do eng Zuel, Mir hunn, an ech schwätzen hei net vun deem Grupp wou mir net kandidéieren, also en dehors vum Grupp 8,

Stëmmen vun méigleche gültege Stëmmen 2.466.126. Dat sinn insgesamt 61,8 Prozent an ech denken, dat dréckt dann och eis global Stäerkt par rapport zu jiddwerengem aus. Dat ass en Zougewënn vun 1,94 Prozent géigeniwwer 2013 an esouguer vu 5,38 par rapport zu 2008 an domat dierft och kloer sinn, wien insgesamt de Wënner bei dëser Wahl och an der Chambre des Salariés ass, egal wat deen een oder deen anere wëll behaapten. Onofhängeg eben dovun, dass ee Schwankungen huet, dat ass och guer näischt Neits, zwëschent den eenzele Gruppen, déi ginn et, mee dat ännert näischt par rapport zu dem globale Resultat. Ech ginn och do lo net an déi eenzel Gruppen an. Ech mengen, Dir hutt d'Resultater kritt, do kënnt Der déi alleguerten jugéieren. Et gëtt natierlech ee Grupp, dee besonnesch erausstécht an där ganzer Situatioun, dat ass de Grupp aus dem Secteur financier. Ech kucken haut d'Véronique schonn un. wou eben elo eng Situatioun an éischtens emol hu mär eist Resultat stabiliséiert. Ech wëll hei ganz kloer soen, dass wéi mer an d'Kandidatenlëschten opgestallt hunn, si mer ganz, ganz offen och attackéiert gi vu Säite vun Deeler vum Patronat aus deem Beräich, wou immens Pressioun gemat ginn ass op Leit, déi beim OGBL wollte kandidéieren. Dat heescht, fir och hei ganz kloer ze stellen, dass mer, mär als OGBL, an ech denken, dat eben am Ënnerschied zu aneren, a ganz, ganz schwierege Positiounen sinn, wann et do och drëms geet, eis Lëschten opzebauen. Dat huet awer net verhënnert, dass mer net nëmmen d'Personaldelegatiouns wahlen dann eben och erfollegräich trotz deenen do Saachen ofgeschloss hunn. An et huet och net verhënnert, dass mer eist Resultat vun 2013 an deem Secteur esou wuel de facto prozentual, mee ganz, ganz liicht verluer, mee natierlech bei de Sëtz och konnte konnte verteidegen. Dat war zum Beispill ee vun de Sëtzer, wou mer eis wou mer eis Gedanke gemat gemat hunn. Mee wat natierlech an deem Grupp passéiert ass, dat ass, datt d'Aleba ënner 50 Prozent ass. Dat dierft elo wahrscheinlech keen elo Sou onbedingt, onbedingt iwwerraschend, dat ass eigentlech den Ausdrock. An do kuckt och déi Wale virdun, do geet et lues, awer et ass ëmmer erëm strapp e bësse méi erofgaangen. An ech ginn do guer net inhaltlech an de Kontext vun de Kollektivverträg, vun den Inhalter par rapport zu der Evolutioun vun den Aarbechtsalounbedingungen, do kéinte mer elo eng Pressekonferenz u sech maachen, dat maachen ech net. Mä et ass natierlech elo eng Fro, wéi et insgesamt an deem Beräich weidergeet. Ech wëll just eppes hei als, ech mengen, do ginn ech dat och erëm, wat d'Bankesyndikat mengt. Also d'Bankesyndikat ass u sech bereet, fir ganz gutt Solutiounen ze fannen, och fir vum Fong hier jiddereen ze respektéieren, och a senge Verhandlungsberechtegungen an kompetenzen. An fir de Rescht gesi mer, dat setzen ech natierlech ëmmer viraus, dass esou Saachen op Béidsäitegkeet fonctionnéieren. A voilà, mee dat ass d'Situatioun haut de Mëtten. Ech ginn dann zum Schluss, denken ech, dann op ee spezielle Grupp an, dat ass dann de Grupp 5. A beim Grupp 5, do ass et esou, dass mer insgesamt, mir hunn e Sëtz verluer, hunn e ganz, ganz, ganz, also een eent rechent, dee gesäit, datt mer ganz, ganz knapp verluer hunn. Dat war och een, iwwert dee mer eis vill Froe gestallt hunn am Ufank. An deen hu mer, deen hu mer verluer, awer ganz, ganz, ganz knapp. A mir hu gläichzäiteg awer u sech prozentual och do, do zougeluet. Dass mer e verluer hunn, dat ass, well eben och en Drëtten nach am Spill war, deen, oder besser gesot, deen net méi am Spill ass. Ech mengen, Der wësst, dass och den NGL, d'SNEP NGL, de facto och net méi existéiert, mä wann eis Informatiounen stëmmen, gëtt et nach just de Beräich am Gardiennage, wou en wou en doheem ass, awer net méi, an dat hu mir jo gesi bei den CSL-Wahlen, huet, NGL Snap néierens méi néierens méi kandidéiert an dat huet dann och ëmmer iwwerall Prozenter an d'Spill bruet an voilà. Gutt, ech ginn awer elo op dat Resultat an, an deem Sënn, dass mer also prozentual zougeluet hunn an wat ech fantastesch fannen, ech wëll dat einfach hei ënnersträichen, ech hunn dat och haut de Moien haut de Moie gesot, wat ech fantastesch fannen, dat ass, well ech weess net, wou dat haut nach iergendwou gëtt bei Wahlen. Ech weess net, wou dat Neiecht vu gëtt. Dat ass, dass een erreecht, dass 92,4 Prozent, ech betounen dat elo, 92,4 Prozent vun alle Suffragë vum OGBL, déi, déi mer erreecht hunn, dat sinn der insgesamt 806.898, dass mer 92,4 Prozent dovun, dat si geschwäerzte Lëschte fir den OGBL gewiescht. Dat heescht, do hunn

Stëmmen. Dat sinn déi ëmgedréint déi 7 Komma, dat ass da 7 Komma 6 Prozent, déi do, déi do nach feele fir op den Total vun 100 Prozent ze kommen. Dat ass d'Situatioun. Dat ass d'Situatioun. An, bon, an do si mer eigentlech ganz, ganz stolz drop, well schlussendlech dat de Message war, dee mer iwwerall als OGBL Weiderginn un an déi eenzel Gruppen, an d'eenzel Betriber, no GBL ze stäerken, well mer wëssen, do wou gefaangen gëtt mat Kräizcher ze fonctionnéieren, do ass d'Welt eben anescht, do ginn och ganz vill Stëmme verluer. An et ass och ganz kloer, datt mer och doduerch, ech géing elo soen, wa mer nach e bësse méi héich gleeën hätte bei deenen 92,4, hätte mer labber den zéngte Sëtz gehat. Dann gëtt et d'Situatioun, awer dat do virausgeschéckt, well dat schlussendlech bedeit, dass mer e ganz héije Pourcentage hunn u Suffrages de liste. Mär hunn e Resultat, mengt wär elo ganz komesch, wann ech net vun deem Resultat giff schwätzen, d'Nora Back ass als Éischtgewielt do erausgaangen, an do si mer och ganz frou driwwer. an zwar net mat nominativ 3.589 Stëmmen, mee mat insgesamt 30.224 Stëmmen. Ech betounen déi 30.224, well schlussendlech 82,4 Prozent Lëschtenstëmmen do hannendru sinn. An dann hu mer, an ech ginn elo net op eng méi déif Analys, ech mengen, déi hu mir intern gemat op déi eenzel Parameteren, déi do gespillt hunn. Dir wësst, de Grupp 5, dat ass e Fourre-tout, e Risegrupp, dat geet iwwer eng ganz Partie vu Beräicher eraus. Mir hunn och, de Nombre votant ass bei 25,24,54 Prozent, läit also net extrem, net extrem héich. Mee wat awer, wat awer dann zielt, dat ass dann eben Mir hunn net déi eenzel Parameteren, mee do ginn et eeben, do ginn et eeben Parameteren, déi entweder esou oder esou spillen. Ech wëll awer hei aus ville Grënn einfach elo net deen een oder deen aneren ervirsträichen. Ech mengen, do iwwerloossen ech Iech Ärer Imaginatioun, do verschidde Saachen direkt ze fannen, déi opfalen. Awer et ass och ganz kloer, dass jo an deem Resultat zustan komm ass, dass ech keng 30.224 Stëmmen hu wéi d'Nora Back, mee, an da kucken ech da, meng Persoun, déi läit dann nëmme bei 28.998. Voilà, dat ass d'Differenz. Dat geet awer duer, well mär beweegen eis op der ganzer Lëscht zwëschent der 28. Plaz vun 1.327 eenzel Stëmmen op de Maximum vun 3.589, mee ech halen elo op man Zuel, ech mengen Dir hutt mech elo ganz, ganz gutt verstanen. Sou, et ass esou, dass mer doriwwer geschwat hunn, och iwwert d'Bedeitung, dass, wann elo hei insgesamt, ech kéint elo soen, insgesamt mol knappen ee Prozent, mol kee Prozent vun alle Wieler, Vun alle Wieler fir Wahlbrecht fir d'Chambre des Salariés oder maximal zwee Prozent hei Décisiounen huelen, ween da wou, och vu Persounen an och Persounen, déi eben direkt gewerkschaftlich implizéiert sinn, landen oder och oder och net landen, dann ass dat, an ech wëll dat confirméieren, ganz kloer fir en Nationalvirstand vum OGBL natierlech ganz, ganz problematesch, well hannendru stellt sech jo d'Fro, Ween decidéiert iwwert wat? Ween decidéiert och schlussendlech iwwert d'Funktiounen am an der Gewerkschaft selwer? Sinn dat d'Sozialwahlen, wou gegebenfalls ee Prozent, an dann déi eis do gewielt hunn, dat si jo och net onbedingt alleguerten nach UGBL-Memberen, dat muss jo dann och soen, gell, ech ginn net dovun aus, datt alleguerten UGBL-Membere sinn. An dat ass ganz, ganz problematesch, och organisatoresch natierlech ganz problematesch, well do natierlech iergendwann d'Fro kënnt, Ween decidéiert wat? Ass dat de Kongress vum OGBL, en nei gewieltenen Nationalvirstand oder ass dat déi heie Situatioun? An do dréckt sech de Comité national eng ganz, ganz prezis aus, andeem e seet, Dat heien ass et doudsécher, doudsécher net. An ech wëll dat heien elo ganz, ganz kloer gesot hunn, well dat elo ganz wichteg ass, ganz wichteg och par rapport zu engem zweete Punkt, nämlech datt ech haut de Moien dann och gesot hunn, ganz kloer, deen doe Punkt, natierlech huet dee seng Gültegkeet, mee wat awer och Gültegkeet huet, dat ass, datt ech doudsécher net dee sinn, doudsécher net dee sinn, deen elo opgrond vun deem heien Resultat net géif alles probéieren, fir datt et elo keng weider Diskussiounen elo gëtt um Niveau vum OGBL, souwuel iwwert d'Ëffentlechkeet, respektiv intern am OGBL, par rapport zu och där heier, der Grondfro, déi ech opgeworf hunn, an da par rapport zu deem heien e Resultat an ech wëll eben, dass mär hei kënnen elo normal einfach weider fonctionnéieren an et ass esou wéi et ass an dat heescht ganz kloer, dat eent ass jo souwisou kloer, als net gewielten vun der Chambre des Salariés gëtt mer, kéint dat elo e bësse méi lëschteg soen, gëtt mer natierlech eng Aarbecht do ewech geholl. Dat ass mensch vläicht guer net esou schlecht, mee bon, war och net onbedéngt awer esou virgesinn. Ech wär gär Member an der Chambre des Salariés bliwwen, grad ewéi et bis elo war. Awer deen zweete Punkt, dat ass, datt ech och ganz kloer gesot hunn zum Dag vun haut, deklaréieren ech, dass ech um Kongress, deen elo am OGBL, den OGBL elo am Dezember wäert ofhalen, dass ech do net meng Kandidatur fir e weidert Mandat vun der Présidence am OGBL stelle wäert. Eben, ech denken, dass dat am Interessen vu jiddrengem ass, onofhängeg, onofhängeg vun bestëmmten Absurditéiten, déi elo mat där Wahl hei zesummenhänken, déi ech och elo virdru probéiert hunn ze erklären, mee dat ass déi Décisioun, déi ech geholl hunn an wou ech och den Nationalvirstand ëm Verständnis gebieden hunn, dass ech se geholl hunn. Voilà, ech weess net, ob ech elo, dat bedeit awer ganz kloer, datt ech bis zum Kongress egal wéi President sinn, net datt elo een hei op d'Idee kënnt, datt dat net de Fall wier. Ha, sou. Voilà, ech weess net, ech kucken Iech elo hei un, ob ech elo iergendeppes Wesentleches, ech kéint nach soen, als Sidérurgie gi mer op d'Schlichtung, knapp sinn d'Wahlen eriwwer, gi mer op d'Schlichtung am Kollektivvertrag. Mä dat ass e Punkt, dee mer awer elo net méi Mir haten haut de Moie keng Zäit, deen nach méi in extenso duerchzehuelen. Mee gëtt et nach eppes, wat ech elo vergiess hätt? Voilà, da si mer zum Schluss ukomm. Also, wéi gesot, resuméiert, Mir sinn ganz, ganz frou iwwert den Ausgang vun dëse Wahlen. Ech mengen, ech maachen och dat, wat dann och einfach muss sinn, ech natierlech och hei virun der Press all eise Wieler a Wielerinne Merci soen, Member oder net Member am OGBL, alleguerten déi, déi den OGBL, séi et um Niveau vun de Personaldelegatiounswahlen ënnerstëtzt hu, séi et um Niveau vun der Chambre des Salariés, wéi gesot, Merci, Merci soen an dann och am Numm vun der, ja, vum Nationalvirstand, vun der Geschäftsféierung vum OGBL och hinnen alleguerten verspriechen, dass mär alles, alles wat mer fäerdeg bréngen a kënne fäerdeg bréngen, wäerten ënnerhuelen, fir eben hir Interessen ze vertrieden, egal ob dat um politesche Plang ass, mat all deenen eenzelne politesche Felder, déi domat verbonne sinn, ob dat um Niveau vun der sozialer Sécherheet ass, ob dat um Niveau vun de Betriber an de Kollektivverträg. An ech wëll och hei ganz kloer net vergiess, mä elo ginn ech e bëssen ze, ech wollt eigentlech haut net politesch Et géif ee net vergiessen, datt mer ganz staark och weider un déi Leit denken, déi iwwer 50 Prozent hei am Land, déi kee Kollektivvertrag hunn. Mir hunn och do schonn u sech enger Regierung ganz kloer gesot, datt dat e ganz grousse Problem ass, well do geet et u sech ëm eng positiv Upassung vun eise gewerkschaftlechen Handlungsméiglechkeeten un Niveau vum Kollektivvertragsgesetz, well mer dat och e Skandal fannen, dass eeben esou vill Leit net an e Kollektivvertrag am Moment falen. An och deenen, well déi jo och hei mat gewielt, soe mer, dass mer wäerten alles ënnerhuele fir weider ze kommen. Voilà, dat war et.